Ɖetugbivi nye va nɔ anyi le wazikpuia me. ɖetugbuivi nyawoe zɔ hɔ

Ago mede ta agu na o. Nu kae miwɔ si wɔe bena wò dzi yɔ kple vevusese sɔgbɔ alea? Mía dometɔ ɖeka, ame ɖeka le mía dome afi sia, na be vevusese si mate ŋui nu wòage le akɔdzi na. Eɖe nye dzidzɔkpɔkpɔa ɖa. Nye lɔlɔ̃a, nye dzidzemea, ẽ, nye nu sia nu, nu si wu nu ɖe sia ɖe nalé agbe sia amea ɖa. Mía dometɔ kae he vevudede si mate vɔ wòava kɔdzi na o, eye aleke nu sia le ate gblẽm le mía ŋu ɖo? Mikpɔ nu sia ɖa. Le tsɔ ɖetugbuivi nya sa vɔ. Aa Bostro, aleke wòdzɔ? Ɖe mèdze sia?

Dɔkta, nu si nèdoa ya. Enyo akpe na wò. Tsɔ mɔɖoɖeame kpɔ.

enyo yi ɖe pharmacia na tsɔe na wo ale be woatsɔ atike siwo meŋlɔ ɖe dzia na o. medo gbe ɖɔkita Wòe zɔ amegã. Ɖɔkita, leke ƒe lãme le ɖo? Eli nyuiɖe. Ame ka mi nyi nɛ? Ɖetugbivi nye ye wònya. Wòe zɔ amegã. Ɖɔkita, aleke wòli ɖo? Eli ɖe kɔta. Ɖee míate ƒo nu le nye biroa? Gblɔ nya ɖe sia si nèdzi la gblɔ le afi sia. Mehiã be míayi wò biro o. Nyawoa, enyo wòe aɖe bla yi famasia na be xɔ atikewo tsɔ va. Na va kaba loo. Enyo mesi. Enyo megã ale si ye nɔnɔmea lea. Amegã abe ale si menɔ gblɔm enea, viwò aƒedɔa gbɔgbɔmedɔ ye wònye. Eya ta ele be nàkplɔe ɖe pastɔ aɖe gbɔ ne woado gbe ɖa ɖe ta. Ɖɔkita, menye be ƒedɔa gbɔgbɔmedɔ ye, gake nèka si medzi be nànya? Yeye ba la kpakpa sɔ ɖeɖe wo le xexea me azɔ. Chief, gake nuteƒe lɔ kpɔtɔ le wa me. Nu si dzi wotɔ le xɔse enyi ma. Nya nyi ma te kplɔ ɖetugbivi nya yi ɖe wa dometɔ aɖeke gbɔ. Amegã, nya vevi gblɔm mele na wò. Le ɖo la kɔ viwò yi ɖe pastor aɖe gbɔ eye me xɔse be nu sia la na wò ahaya kaba. Megaha nu ɖɔkita. Menya nya si wònye gblɔm lea. Eye ŋutɔ hã makɔ vinye dzo le afi sia zi ɖeka. Enyo, gake meka ɖe edzi be wò ŋutɔ nènya nya si gblɔm nèle. Jackson, nka wòle be mawɔ? Nyemenye o. Nka ŋuti la gblɔ dɔnya ɖe ne mese la, eh? Alo míayi woagbɔ le kɔnjia? Em bosro esia la ga nyina ŋutɔ. Ele be yɛntɔ ɖeka wɔ ene ke ŋgɔ. E ɖe tom Jackson. Ele nɔ be nakpe ɖe ŋunye le sia. Nane nunɔlagã wɔ ase gɔme bena vodada ye wònye va me. Menya fiɔ nu sia ye vodada wònye. Eye nèsusu be yɛntɔ menya wa? Wò hã lɔ ya nya nya sia wu nye kpakple wò. Evɔ yɔe. Em bosro mele yɔ tso eka gbea xoxo. Gake mele tsɔm o. Ɖo to ŋu, míate ŋu, eh, nunɔlagã la te ŋu wɔ naɖe ku ɖe nɔnɔme sia ŋu duu, eh, ela te ŋu trɔ nɔnɔmea ana be via wòagbɔ agbe. Taflatse, meɖe kuku, nenye be ɖetugbui ma kua, nunɔlagã medze aɖe asi le ŋunye matsi agbe o. Wò amegãha nu. Nunɔla ŋutɔ la wɔna ɖe ku ɖe nu ɣe sia. Dzi sɔn nyemele vuvum le ɖokuinye mo, eye nyemele vuvum o. Na míakpe kɔpu. Míakpe kɔpu na nuka? Míeɖo kuxi gã ɖe afi sia le du le gbɔgblɔm bena, Ɖoto. Eh, eh, eh, Ekema ɖe mɔ na nye menɔ aha taflatse. Kuxia dze anyi koa? Edze anyi vɔ. Kate nyuma nyam sia do ŋgɔ. Ne mo nya do ŋgɔ nyuma te wo ɖe nyam tia mo tsaka. Ale kem sia xabi va mo e nyum. Nu si dzɔ adzɔ vɔ, na ɖe kem le mia ga o.

Ye nye si amegã. Take it easy, you know. Bond. Wait for your turn, you know. Yeah. Wetɔ aƒetɔ nye. Iyo amewo ne woava kɔ eƒe tsi le akokwa dzo. Enyo masa.

Neɖe nu si nenana mekpɔna dzidzɔ ɖa, nye dzidzeme kple nye lɔlɔ̃a. Nu si nenye nu ɖe sia ɖe na malé ɖi tso nyemegaɖo naneke le aƒea me o. Kpɔ nɔnɔme si me melia ɖa. Nyemeɖo etɔ o. Nye meɖo nɔ nɔvi meli o, dada meli o. Yɛ ɖeka koe nye nu si ne le asinyea. Yɛ koe nye ame si meɖo le nye agbea me. Yɛ ɖeka pɛ nye ame si. Ne kpɔtɔ na le vɔsa siwo katã mewɔ vɔ megbe hafi ɖoƒe sia va si asinyea eye le va nɔ te le nye ŋgɔ le kuku ɖe be matsɔ ke ya emegbe si ye ne gbãdze dzi keke vɔa Nunɔlagã, xɔ dzinye se nye menye bena ɖetugbiviwoe wònye o. Vodada ɖe ko wònye va me, meɖe kuku xɔ dzinye se. Taflatse. Agu ne chamber. Agbedzidzi ye la nɔ. tafla tsɛ meɖe kuku nɔ ɖe xɔlɔ̃nya ta kpɔ nublanyo nɛ menyɔ ava le si ye wògblɔe na ago tafla tsɛ drɔ ʋɔnwa kple nublanyokpɔkpɔ Bond! Master, nyenye sia. Bla wotsɔ evi nya ƒe xɔa me. Nu ka mi dzave wɔ le eƒe xɔa me? Nu ka mi dzave wɔ le eƒe xɔa me ya? Akpe na o.

nu ka tae nèle nu sia wɔm ɖo menye nu si nye ŋutɔ medzi bena wòava me nam le agbe me ya nu ke nye sia wɔm nèle akɔ ka me dze ɖe nyemenya bena ɖe nɔla ƒe vie le nye wa Bosro, bosro, va mi dzo, mi do go.

Matsɔe ke o, elabe menye be ɖetugbivinyee wònye o. Nunɔlagã, akpe, akpe nɔ kaka, nu de akpe nɔ. Susu si le tame neku ɖe nua, ye nye be mawu o. Gake wò wua, mekpɔe be meye nye nu si dze o. ya ta mɔ nyametsotso be mada nɔnɔme aɖe li nɔ yie nye be naɖe ɖetugbivinye si nekuva gbeɖe nenyi be le dzi wuma enyu tsɔ woe aleke ma ɖe ame kukua ɖo edzi sɔna fi ka wale si le kɔ va kpe ɖe mie ne miaɖe kuku nɛ la ɛ he nɔlagã meta ne wokpena o nyemenye bena eviwo ye wonyo aleke mawu ɖetugbiviwoa ɖo Vuvudadawo nye la, eh, nye hã nyemenya hafi wòva eme o. Meɖe kuku na wò, eh, nyemate ŋu ɖe eh, ame nu gblɔ ɖe, eh, wò hã gblɔe ɖe la, eh. Eh, nya si gblɔm le me hã, nyemate ŋu ahea ɖo, eh, amegã, meɖe kuku na, eh, eh, eh, wò hã medzro le naneke gblɔm o. Mewòe kplɔ de mea, nu ka te mele nya ɖeke gblɔm o, hã? Hey, eh, eh, meɖe kuku na, sia, eh, meɖe kuku, megam sia kplo mo ɖe, eh. Nye nɔnɔmea ye ma.

Aƒetɔ nye wezɔn. Aƒetɔ nye wezɔn. Aƒetɔ nye wezɔn lo. Bosro. Ƒe unu ne tso wa buzi na fisia. Bosro o hã lo nka o hã le dzi nye belia. Nka o hã. Ele be nàhae ẽ? Hm? Le be ele nam be mahaya. Aleke mahafi ahaya ɖo esi ye nɔ la gblɔ nam bena nyemaɖe ŋutilã kuku wòazu srɔ̃nye? Bosro. Aleke o? Bosro wo nu wɔna mo ya na. Ɛ nyema ble o. Nyakatɔ ku mo nyi gblɔna le mi le kuku ɖe na gua eteƒe didi eye azɔ si wo va lɔ. Nɔ nɔnɔ me aɖea le ga le tame bo. Jason nenye mo me kua enyu na tsɔ be manɔ dukwa kple ŋutilã kuku. Le nunyatɔ gɔme se mea, anɔ xɔmeklɔntila kuku aɖe le se gɔme nyuie ɖe tutua. Bosro. Bosro. Esia nu tsɔ be nabu wagbe. Nenyi be le kua, nye be ya etɔ vɔ le anyigba sia dzi tsɔ ɖe ma vɔ. Ne nɔ susu me nu nenema nyuie ɖe. Nu si nele dzɔdzɔm awɔe ame le eƒe gbɔgbɔ me ƒe akpa dzi kpɔm o. Menye be ɖeko medzanɔ du kple ŋutilã kuvakua vɔ o, gake egaɖo gbɔgbɔ me ƒe metsonu hã, ẽ, mekpɔ le akpa mea kpɔ haɖe o. Bosro. Bosro. Ame aɖewo le agbe sia mea, woku trɔ wɔ ŋɔli, eye ame aɖe ɖewo nya kae le dzi la gblɔ ne nu ƒe amu. Menye ɖeke o, menye eve o, ame sɔgbɔ ku nenema keke ayi ɖa. Ewu wɔŋɔ li, woɖe wo keke. Woava le afi sia le nyamaɖo ta magblɔ. Dzidzɔ nu ma nu makpɔ nu. Na míadzo le afi sia ne míaɖe susu adodo aɖe. Kura le esi míatrɔ be kua gu ɖoa. Ɖe to ŋu. Aɖe ŋutilã kuku wòanɔ ame gbɔ le xɔ mea menye nu vi aɖe ye wònye o. Egbɔgblɔ le bɔbɔe ɖe tsɔ wu wɔwɔ. Esia gɔme nye bena nyemegadze avu le xɔa me o. Nyemagaɖo ŋutifafa o. Nenye nenema ya, nya aɖeke megale nye asi nye magblɔ ko. Míawɔe abe ale si le dzi ene. Ne nu si dzi nèle ema melɔ̃ míawɔe nenema. Le dogo le ʋua me aɖe magatso Pɔtsɛra. Metrɔ zu drɛva nɔ Pɔtsɛra tunu wa.

Agbedzidzi ye la nɔ míaƒe nunɔlagã. Miawoe zɔ. Evɔ minɔ anyi. Etonya. Woe zɔ. Dzimele wo dzɔm ɖe. Nu ka nye kuhea? Meli nyui ɖe. Tsitsɔ gblɔna be ame ɖe sia ɖe si ne dza ɖe srɔ̃a nu kɔkɔe nɔna eƒe nuyiwo dzi. Gake cukaɖa meli o, wòe zɔ. Esrɔ̃ le yeƒe ƒua me. Lateve do gbe nɛ.

Ela wɔ ɖe dzi. Mebe kpe ɖa vɔ. Enyɔntɔ.

Wovelia ƒe nya si wogblɔ ale me, ele be míadze ha atsɔ va fa akɔ na míaƒe nunɔla. Um, le akpa ɖea Vetus ƒe nya le me. Gake le akpa evelia, nyemablo eƒe nya me nyɔ o. Xɔ dzinye se. Elabena ŋusẽtɔ gã ƒe nya gblɔm míle le afi sia. Eye ŋusẽtɔ gã menye ame aɖe ko le atsɔ aha ave nɔ kuku ɖem na o. Nyateƒe. Le sia si gblɔm mele gɔmea, ya ŋutɔ nɔ afi ma hafi Dison gblɔ be ye kpakple Bosro yewole du. Ẽ. Eye Avɔmetɔea ŋusẽtɔ gã va ɖo eye wogblɔ na bosrɔ̃ be netsɔ nɛ wòayi ɖe eƒe alɔlilea dzi zi ɖeka. Aleke ame gbagbe hẽ ate ŋu alɔ kple agbetɔ si neku vɔ hẽ? Aleke wòate ŋu va eme ɖo? Mate ŋu va eme o. Hẽ, le sekpɔa? Gbeɖe. Aleke wòate ŋu anɔ du kple eƒe amea alo anɔ nu ɖum kpli ɖo? Ele sesẽ ŋutɔ. Ɖe wòate ŋu kisi na ame kukua ŋutɔ hã? Hum. Hẽ? Mawu megadzro wòadzɔ ɖe dzinye o. Ame aɖeke mewɔnɔ he medzɔ mekpɔkpɔ o. Esea ƒe kankumee nye ma ya. Aɖe ame kukua? He? Nye maɖe ame kukua? Hmm. Gbeɖe, mate ŋu vam o. Nye mawɔ kpɔ gbeɖe o. Nu sia mate ŋu awɔ lo. Ame ke alɔ̃ awɔ nu ma? Mana wɔ kura o. Nu ka ŋkume wònye wɔm míaƒe ŋusẽtɔ gã le kpli mí? Aleke woate bia tso he ame aɖe si le agbea gbɔ be Ne ɖe ame kuku ɖo, fi ka wodzɔ le kpɔ? Ehe, lɔlɔ abe ka he? Nu ka ƒe lɔlɔ? Melɔlɔ mɔ. Hẽ, ame kae lãme lɔ? Nu fluflu. Ɖetugbivinya. Va nɔ anyi le wòa zikpuia me. Ɖetugbuivinyewoe zɔ. Hɔ. Tsɔ srɔ̃ atsɔ fia mi.

ɖetugbivinye la èto nya ebe dzila ɖuwo kpakple wò yi ne nàɖuwo kpakpli

lalimene nana yi ɖe wò ɖoɖoa dzi yie dzi fɛ te ɖe ɖokuiwò nu ne mianɔ wɔ aɖum nukoko nenɔ wo nu ɣiwo dzi ale si wo mu le mamle dzidzɔ na mo Yi ɖe wo ɖoɖoa dzi. Mi ɖe dzi. You want to make up sharp sharp. Oh, dzi le ɖetugbivi nya dzɔ. Now now, what about the consequences? Yo koko. Tonyo, nu ka wònyɔ wɔna le? Mabu wo nɔnɔ wɔ aɖu. Fain pali me ɖe asi ne naɖu akpakple.